Swi tikomba manager Philani va khome ku tika eka xiyimbeleri Papa Rhulani. Leswi swi landza ku va namuntlha ku nga siku ra vu 28 Dzivamisoko eka lembe ra 2023, xiyimbeleri Papa Rhulani va rhambiwini leswaku va ya nyanyula ntshungu etikweni ra ka Ximawusa eka Mondlani naswona swi tikomba Papa Rhulani hi nkarhi lowu va lavekaka ha wona leswaku va ya nyanyula ntshungu kumbe xana va ta kota ku famba va ya nyanyula ntshungu swa tikanyana ku va va kuma naswona leswi swi landza ku va va karhi va xengeteriwa hi vanghana kumbexana tichomi ta vona hi voni manager philani va fika va tsala ka xiyenge xa mabulu va tsala leswaku ri every time when we have to go to a gig the head changes the direction vanghana va ri busy no chela moya and makes my duties to be difficult but god will definitely make a way philani hi mina Va tsala marito lama hi mhaka ya ku ha swi tiva leswaku ri na vhiki leri nga hundza loko Papa Rhulani va fanekele va ya nyanyula ntshungu eUbuntu Kraal va rhange hi ku lavalaviwa va nga ri ku kumekeni kasi ku ve na siku leri va fanekele va ya nyanyula ntshungu ePitori nakona va rhange hi ku lavalaviwa se swi tikomba ingaku manager Papa Rhulani a hi mhaka yo olova a hi ku dya vuswa naswona swi endla leswaku ri nhloko ya mininjhere Philani yi hlanganana loko va hleketa leswaku ri ku fanele ku yiwa egigini leswaku ri ku ya nyanyuriwa ntshungu hi mhaka ya ku va ta famba va karhi va lavana na xiyimbeleri. Me lexi ni lavaka wehe ku u xi twisisa u tlhe u xi twa loko u ri na vanhu va nga ku bayizisi a wu hanyi na vanhu u hanya na mina na wena a wu manejiwi vanhu u manejiwa hi mina na wena ene mina na nde a yi ku a ni ku endleli swihoxo na ku endlela swihoxo mara loko ni tlhe ni tshama ni ta ntsongahata ka wena ku he sikoce leswi a ni nga swi endla loko ri wa swi khomanga kahle ni rivaleli hi mfo wa ni twisisa u ni rivalela mara leswi wo nga swi endla nyamutlha mfo swi ni kwatisa ngopfu he mfo ni kwata ngopfu loko ni twisa rirhandzu leri mi ni nga na roho for wena kama baby ni ku treat-a ku fana n'wana mhana mina mfo wantisisa na ku rhandza mina ku treat-a ku fana n'wana mhani mina mfo loko ri ya kwata ne a ni fane humi khale ka wehe ku fana va lava nga huma khale eku sunguleni because a va nga kotanga ku kondzelela wena hi ku a va na ntumbuluko lowo kondzelela mara mina ntumbuluko wo kondzelela hi mfo a ni nga kondzeleli swo tala wa ni rhuketela wena kam wa kwata kam wa swi kota na sulela ni ku lamulini leyi a hi ri kona u tikrali a yi chayanga kahle a yi sungula ku holova na munhu wa wena i mhini ni nga yi khali madown ni yi lwa hi tindlela hinkwato scotch stop it scotch ivi i ni twa i nghena movheni i pfulela volume yi gina i pfulela hitara i tlela ni yona ni ya ku pfuxa loko ni ku scotch hi fikini chika i chika i famba ya tlela why hi mfo hi na ku rhandza and ku hava munhu loyi a nga ta ku ta ku manejara ndi sweswo a hi xihundla tani ku byela ni nga tipfinyingi timanejara ti tele va ngo hina hi ta ku maneja va korolani hehe ni twe ku ku na sponsora le ni ta xi vula hi vito nyiku loko a ku he u ta ku sponsora hi movha le u ta ku nyiketa movha wa yena mi ya tigigini hinkwako mi la ta vutisa ku why a nga wu tisangi sweswiwani hi fambe ho tigigini lexi ni nga ta ku byela xo n'wana n'wana nde loko a la ta kuma vulavuleni u ta vulavula xin'wana na xin'wana xo ku tshembisa sweswi nga ri kona va ta ku tshembisa tshembisa swilo vanhu vanhu mangani va nga hi tshembisa misava na tilo kwala van'wana va hi tshembisa na na swilo va nga ha endleli a ndzi tshama mufexani va londza mina mara wena hi sikoji ne wa swi kota ku ri loko mina vona a ni ali mfo a ni ali wa ni vona suka kwihi suka joni ni suke joni karhele wa ni vona ni njhani ni disable ka nenge lowani